yellow avuxeni maxaka endla to ka hambanahambana vito ra mina mina mandla legera gingirikani wa ka maxavani khense swinene ku va mi hi joyinile ka nkanelo wa gingirikani thank you guys for joining me on nkanelo wa gingirikani and then if you are new to the channel please hit the subscribe button to make sure that whenever we do our videos you are not left behind so i nga titimeli mi nga sele ndzhaku mi nga siyiwi hi swilo n'wana mhani mi nga siyiwi hi swilo mi nga siyiwi hi swilo so a ni la ku vula ku eka eh, video leyiwani hi ta va hi kha ri hi languta timhaka leti nga humelela ka freefill giani stadium na ben mayingani um eh, laha a kha a ringeta ku a ku tata xitediyamu xa le giani ra vumbirhi because ro sungula swi humelele hi 2018 hi September laha a nga fika a tata stadium pin ma nga ni swi tsakisa swinene ku va event yin'wana ya matimu ya matimu kahle kahle ya mayemo ya matimu ivi then a tlhavuya fute hi 2019 a fika ku philip peter mukava stadium leyi nga fika yi va flop yi ve flop a peter mukava stadium eh, event liya and then sweswi wa vuya fute a ku refill giani stadium i event leyi yi nga humelela a giani stadium eh, hi ti 3 ta september ku ri saturday ku ri mugqivela n'wana tati ku ri kahle ngopfu la giyani ku ri ku ku horini wa tiva ni ta mi byela ku mina ni ri kwini ku humelele yini mara ka video leyiwani ni la ku mi byela ku ri um ni ta vula ku event leyi ve success or not ni tlhela ni mi nyika na swikhedzakhedzana leswi ni twaka ku nga ri um swi e, swi swi swi ni pfune ku ni fika ka conclusion ya mina whether it is a success or not a success so let's go straight right into it let's not waste any time guys tipicture leti ta ve ti ti circulata swinene ka social network around vo ma nine ku ri busy ngopfu ku ri na hoyihoyi mina a ni ri ka a ni ri ka makuleke yes ka makuleke hala ka mhingane ka makuleke le ka makuleke ka minga le ka minga hey guys mina mi ta ni correct ni kome mi ni correct a ni ri ka makuleke do a ni ri ka makuleke eh ya hala ka malamuleni hala and then a ve ri le ka warren ni ta mi byela ku humeleni ka the next video e loko ni ri ka makuleke guys a ku ri kahle ngopfu ndhawu leyi mara ti-picture letiwa ti vo ma nine ten a ti ri ku circulateni ka social network ku ri busy swinene mani vanhu va kha va hleka people were laughing Actually, a lot of people were laughing. Mina, I was not laughing when I saw these pictures. I was not laughing. Even ni vona ni vona tin'wana tipicture tlhe ti fika futhe you know ni swi vona ka ni chuha ni ku ah event kambe swi endla yi ku va ku va a fail you know because loko ku feyila bini ku feyile na mina as a munhu wa mutsonga na mina ni va ni titwa nga ri ni feyirini that's why ni twe nga ri a ti ni tsakisanga loko ni vona ti-picture letiya eh a ti nga ni tsakisi picture letiwani cause ni twi nga loko ku feyile bini na mina ni feyilini ku i mutsonga bini eh, na mina ni mutsonga so a ni swi tivi ku vanhu lavan'wana va celebrate yini ku ri busy laha handle swi kha swa ku laha handle ka guys come on ivi then event event yi ve yi recover to be honest with you e ni vone yi ri covering event hi ndlela ya ku vanhu va va va fiketela vanyana va va tatatatanyana ni tindhawu ndhawu ma-pocket pocket lama ma ma pfulekapfulekile mavangwavangwa lama pfulekapfulekile va fika va ma tatatatanyana lani ivi va kha va teka ti-picture vanhu va tsakile va va ti komba ku ve le ku heaven ka fun na ti-celebs or ti-celebrities ta ka ta ka gaza a ku ri na j b maxine a teka picture lani a famba na xilondza mali then loko timhaka ti ri so eh hina hi ve hi ku he ku humelela yini event yi le ku recovereni is good news very good news swilo swi tlhela swi va west loko beni ma nga se xi xi nghena xitejini xi sungula ku performa guys just to give it context loko vona ku vanhu va ri laha xitejini vo pfuleriwa beni xi xi byeli ma-security ku ma muva ku vanhu va kota ku tshunela exitejini xi ku va tshikini va nghena va tshikini va nghena van'wani va khandziya ehenhla ka tipala guys kasi ku humelela yini loko un'wana o wa laha vaviseka va ta tlhela va ku hihihihi njhani njhani njhani va ta machangani nkarhi un'wana ni nga zi hi karhateka hi as much as event yi ri covering ma swi vona ku ti-grand stand ta ha ri empty ku vula ntiyiso at least vanhu lava nga lawa va va nga yi khavhara mhani eighteen area ni twa nga ri va nga va fikile ka eighteen area maybe va tlhela va hundzisa ka D line ya va nga va va hundzisile D line na eighteen area vanhu lava nga lani hi wa swi vona ku a ku nga ha ri na ti-V_I_P laha a ku nga ha ri na ti-V_I_P. mara ti-grandstand as loko wo compare event leyi na leyi nga hindza wa swi vona ku ku na ku hambana swinene ka giani stadium philip giani stadium na leyiwani e leyiwani vanhu vanhu a va talangi ku fana leswi va va ri swona hi 2018 because ti-grand stand ri timbirhi wa swi vona ku a ti talangi um wo cheka na leyin'wana yona wa swi vona ku a ku a ku talangi mara vanhu va fikini xem vanhu lava tele for for for my for my own personal view ni tingari vanhu lava tele whether is this event was a success or not hi ta swi twa kwala ni ta swi vula eh, before eh, ni lela la loko beni mi nga ni xibaleriwa nghoma ne this intro ka kahle kahle yi na that vibe so wa swi vona ku tifan ta beni ti fikile exitejini va busy va le ku celebrateni va le ku enjoyeni they are having fun Ai, mano. Mara why va nga susang tipala la yani? Why va nga susang tipala? Ximba leyi lawa Superman. Shibale Superman. Been my God. mara wa swi vona ku vhele ya a- ku- d-line yi- yi- va yi cover- va yi khavini vanhu mara ntshembi ku va fikini ka center circle le ndzhaku leyi grandstand yin'wana na yona yi nga ri hina vanhu a ah, mara mara vanhu va fikini xem vanhu va fikini people are having fun man mara na ku mi nyika maybe four factors leti ni nga ti nga ta ni yisa ka conclusion ya mina um loko ni languta event leyiwani ni vone hi nga ri marketing ya yona a yi ri a yi ri poor it was poor marketing

mara the other, other platforms that, that, that the social networks kumbexani leswa swin'wana swa ti-social network ti-youtube interviews uh, youtube lives um a swi nga ri kona a ku va na ti-posters ta facebook leta ti postiwa to tala hakanyingi ni yo vona a small uh, clip ya ku advertisa uh, uh, festival leyiwani

ka swin'wana ni nga vula ku benny before he did this event i ivi a release album and album ya yena yi tikomba nga ri a yi le ku it's not doing well let's be honest album ya benny i mean a swi tikombi na ku benny i humese album loko ho lava ku ya ka ntiyiso even if ya ba kumbe a yi bi mara a swi twali ku benny mayengani u humese album um ntu nga ri the fact that album liya a yi twalangi ngopfu kumbe a yi le ku twaleni ngopfu swi nga va swi ve na impact ya ku um vanhu va va saka lava fanele va va attende swilo leswiya uh, factor number three we can talk about the line up uh, line up liya a yi ri week i can say that line up was week um, yes a ri na sulumakam but sulumakam was was announced at the last minute

mara knowing event ya ben mahingani people loko va ya ka swilo swa ben mahingani hakanyingi va tala ku yela different kind of artist i've, I've done a video ka nkanelo wa gingirikani hi 2018 loko ku va na philip gani stadium ni vutisela vanhu ku va lava ku vona mani vanhu lava nga lani eh, ku ve na eh, sort of a divide van'wani va vula ku va lava ku vona beni van'wani va ku va tela ku vona king manada van'wani va ku va ku va va lava ku vona henisi you know there was that eh, a spread ya vanhu va kha va vula ku va lava ku vona mani na mani na mani na mani mara ka this, this time around twi nga ri line up leya yi fike yi ndla ku

eh, na va va lava va va ri kona va mr bow mr bow ka crowd ya le kaya honestly speaking i know ku ri vavasati va n'wi rhandza ngopfu mr bow mhaka tinsimu ta yena ni mara right now eh right now Mr Bao a nge le ku trendeni ka ka vanhu va lava va nga kusuhi na le Gianni Stadium kumbe xana vanhu lava va ta kota ku fikelela ku ya ka event a hi veneni fair vanhu lava nga ku trendeni right now kumbe vanhu lava nga na tinambara right now i makhadzi um you know, I would have put could be could be was there. No, he, he wasn't there. I'll put could be there because in, in that number na yena vanhu bile kungurandeni right now and if not could be a ni ta vekela na na hini si ka ka ka this event

eh, video ka facebook i vula ku mani mani le kuteni vanhu va tata va tele you know uh, because eh, crowd ya vatsonga vo tala va le ka facebook so you could actually do that that's why even na facebook yi tlange a bigger role to market this event ne mara ku ri hava na ti-brand a ku ri ha ti-brands leta ti ri associated na, na, na this e, event for example um, whether is the municipality whether i ti-brands ta ta ku ta ti-bank yini yini sweswo you know like previously a ku ri na va-apps a va-f and b you know those things swi pfuna ku ku ku maketa event if it really yi fanele yi humelela kumbexani whoever is running the show really want the event to be successful so coming back to issue ya line up imagine aku fe ku ri na loko ku va na vanhu lavaya because i mean right now mr post i le ku rhandziweni right now xo nge rhanga ndokona she was there mara the, the, the I understand ku na the beef ne I understand ku na the beef mara loko hi lava ku a hi a hi a hi veneni fair a hi a hi veneni honest guys I understand ku na the beef ene na swi ta ku ku na ku na va munhu wa muni hi xongirangani vanhu va rhandza simu leriyani ku na va va, va xa makhombo mani va fana na va na va papa rulani and all at the end of the day right now ka vatsonga vatsonga are divided into i can say two Look, yeah, I'll say two between Master Post and Ben Mangan. So loko kuma ku i la ku endla event leyi i lavaka ku vanhu vo tala va ta

xin'wana lexi nga xi nga humelela lexi nga endla ku maybe uh, crowd yi saka kumbe yi nga yi nga ti tele uh, i ti-pronouncement leti nga ta hi bini ma hi nga hi mhaka ya ku loko loko mr post a ri ka event xona xi swilo swa swi endle ku vanhu vo tala va nyama timbilu and i don't think vanhu va nguzonda bini ma hi ngani um even me i'm, I'm wearing eh, hembe leyiwani a ku ri hembe leyi yi fanele a yi mbala munhu la nga designela yona hi leyi a nga a designa swimbalo swa bini na hi nkani so there is no bad blood you know and i don't think vanhu va n'wi zonda eh, mara ti-utterances ta yena ti nga ti-contributini ku ti vanhu va nyama timbilu va nga va nga ha swi tsakeli ku ta ku ta va ta n'wi sapota and kuma ku a va swi lavini ku ya va va n'wi sapota um hi leswi a ni vula swona ni nge based on all those things i've said ni nga vula ni ku event leyiwani was not a success but it was better than uh, philip pitamkaba stadium so because you have to compare this event na leyi yi nga humelela ya 2019 yo sungula mean 2018 loko the first uh, fill up was it 2018 guys i think it was 2018 right fill up gani stadium yes loko ho la compare na leya yo sungula fill up yo sungula hi ta swi vona ku leyiwani event yi ve yi hansi swinene hi attendance e, even the the atmosphere in terms of uh,

and then ta swi ta swi explaina in detail loko ni ta ka the next video ne a ni ri ka malamulele hi saturday on the day of of of refill and fika ni nghena ka ka shoprite ni kuma client leyini ni ku ah, vanhu lava va va ya ka ka ka philip guinness stadium kasi no no I, i was wrong a va xava mathikithi yo ya bolweni a ka malamulele stadium a ku tlanga black leopard na hungry lion so vanhu va xavetela byala laha la shoprite ba tlhe ba shama tikiti ba tsutsumela ya stadium tšele ka mashaka malamele ba bona ba bona bolo tshunoko a ba ka sana ba nga igyan anyway nta nta vulavula hi swona nyana later ka ka ka video leyi taka mara hi ku ya mina event yi ve monetary wise because kuna cost ta ku ta ti event eh loko ku ri maybe a ku na 7000 people or 10000 people let's say 10 ku nga va va nga va yi endleni 100000 mara a ni va va nike va nike vanhu mathikithi mahala so imagine loko vanhu lava va nga nyikiwanga mathikithi a ku ta ku humeleni event guys like swa ni chavisa because obviously vanhu lava vo tala lava va ri laha xitedini lava va nga kuma mathikithi ya mahala um

so ni nga vula ni ku swilo sweswo swi endle ku event vanhu va nga va nga va nga hatlisi va nga nyanyuki hi yona um yeah so hileswi ni nga mi khomela swona nge event leyani um it wasn't too bad you know you know and and i would, I would want to give it to ben mangani ku ri congratulations to him guys the guy keeps trying you know um imagine hina va vatsongo a hi ri hava beni mahingani a hi ta tinyungubyisa yini because this guy is trying ku va a swi endla hi ndlela leya and i also want to say i respect defense ta beni mahingani ah, those guys ah, they are die at faith kota loko u va na tifan fan page yo fana na beni mahingani i nga ya kule evuton'wini yi support leyi nga laha xisa xa supportiwa va xi rhandza vanhu defense ta ta beni mahingani ta support-a swa xona

uh, both sides rivalries attending the same event and and Benny being the one who is inviting uh, uh um, um, what call it uh, Mr. Post like he did previously look I invited uh, uh, Joe Shireman you know eh, eh, vibe it was a good strategy that time kukaitudwe eh, tim shirimani or brajo shirimani ka, ka, ka liya yo sungula bcause swi ndle ku na vanhu lava van'wani va ka va nga ri

or just ko ku ri bini mahingana ntsena xi va xi xi yaku xi ya cina xi ri one laha a ni ta twi nga ri that was a big success actually i will, I will say wow wow wow but now because koxa u xina van'wana mara still they couldn't um, help with the numbers but honestly speaking regardless of everything eh ti utterances ta ta ta ta mahingani leya ta ku Mr Post bla bla bla a xi n'wi lavi loko loko xo xi performa kumbe xana loko ku buka Mr Post a xi yiwi njhani leswi a swi swi nyamise vanhu timbilu ni twi nga ri sweswi nga endlaka vanhu vo tala va nga yi honestly speaking va tlhela va twe nga ri maybe va twe nga ri bini xa ti twisisa xi na pride all those things so what can we say what do you guys think of this event do you think it was a success

uh, Ben Mayengani did well. He just did well in terms of, uh, uh, you know, motivation and I learned of Ben Mayengani and he's very resilient. Lero hi nga dyondza swo tala ngopfu ka yena. Eh a xi give up xisa lexiyani ende ke xi na fan base leyikulu va xi rhandza vanhu va xona vanhu va xona va xi rhandza ni va xi rhandza hi ntiyiso regardless of whether the album is doing well or not still the people went there but not all of them of course ku ve na vanhu lava nga titwa nga ri ah, na n'wi favor bini mara ka this event ni twi nga ri e a nga ndlangi a nga ndlangi a swi na a swi na that thing of this evangayo which i can say swi nga va swi swi contribute ni kona vo tala va nga va nga tshuni va nga koti ku fikelela ya yeah.